Nilqawkom magħna għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma fejn illum se nitkellmu fuq abbuż finanzjarju lejn persuni vulnerabbli, jiġifieri persuni b'diżabilità u anzjani. Għal daqstant magħna nilqgħu lil Miss Jackie Zammit. Bonġu Jackie, u Mr. Oliver Xikluna. Bonġu. Mela, ħan itlobkom tintroduċu ftit ruħkom, ok? Mela, Jackie, minna ħatijak jek joġbok. Mela, jina Jackie, inni social worker ħana la 25 sena s-sena d-dihla. L-iktar area li ħdimt fija kienet l-area tal-addictions, fil-bidu tal-karriera tija jġifiri snin twal naħdem ma' persuni fl-addictions. U fi żmien il-Covid kien hemm il-bżonn li niċċaqlaq u bdejt nagħti servizz fl-Isptar Mater Dei. Alright, u bħal meta ngħidu eh, servizz fl-Isptar Mater Dei hemm xi etajiet partikolari illi illi Mela, eh, bħala servizz ta' social work ġo Mater Dei naraw kemm minn tqala u nibqgħu sejrin. ta' kemm idum ħaj il-persuna. Pratikament. Ok. Um, Oliver, inti forsi daqxej u iktar familjari u xek naraw kif ħafna iktar fuq il-television. Tatina naqal background tijak għal forsi minn ma jafux. Mela, jiena bħalissa jgħat immexxi l-Aġenzija Support li hija National Service Provider tas-settur tad-diżabilità. Fil-passat kont il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità wkoll. Il-background tiegħi naqra mħallat, jiġifieri għax jiena studjajt, gradwajt fl-informatika, fil-management, imma jiena wkoll l-iżjed għal qalbi minnhom kollha jiena wkoll youth worker, jiġifieri meta jkollok dawn it-tip ta' professjonijiet bħalma għandha Jackie, dawk huma l-iżjed professjonijiet jien li iżjed inħossni inklinat lejhom. Għax naħseb taħdem kuntatt dirett mal-klient. Il-kuntatt dirett u naħseb fl-esperjenza li għandha ġegi jiena ta' 25 sena xekket waqt li qed tgħidha. Tħossok meta jkollok dak il-kuntatt dirett għalkemm tħoss it-toqol u r-responsabilità ta' kuljum, ta' kull ħin. però mbagħad tidra taħdem fih is-settur soċjali u jtik dak is-sodisfazzjon minn dak il-ftit li tkun qed tagħmel mal-individwi biex ittejbilhom is-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom. Jiġifieri dak huwa għalija r-rebħa u l-għan tax-xogħol tagħna. Ekku, meta taħdem man-nies hekk dirett tħoss dak tagħmel differenza li għalik hija żgħira fil-ħajja tal-bniedem, imma jaf dak li jkun għalih tkun id-dinja tkun xi ħaġa kbira u x'hekk. Meta ħansemmu diżabbiltà, Oliver, hawn diversi tipi ta' diżabbiltà. Fejn l-aktar illi tintaqgħu ma' abbuż finanzjarju?
Tajjeb li di dejjem ngħidha ħafna drabi, meta nitkellmu fuq id-diżabilità jiena nħobb ma nħobbx nippakkeġġja lil kulħadd fl-istess sitwazzjoni u inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt il-vulnerabilità. tal-individwi u mhux kull persuna b'diżabilità huwa vulnerabbli. Eżempju, jiena għandi diżabilità, għandi kundizzjoni ta' spina bivida li twielidt biha, però jien m'iniex vulnerabbli. Jiġifieri l-ebda membru tas-soċjetà ma se jħares lejja b'mod vulnerabbli u jieħu vantaġġ fuqi għax jiena vulnerabbli. Però sfortunatament għandek persuni li għandhom impairments jingħaf bħal neurodivergency, eżempju, nuqqas intellettwali jew nuqqas ta' saħħa mentali, li minħabba l-impairment tagħhom, il-perspettiva tagħhom anki mis-soċjetà lejhom, jidhru bħala vulnerabbli u fil-verità ħafna mid-drabi vera jkunu vulnerabbli għax għal sitwazzjoni jew oħra jistgħu jiġu abbużati b'xi mod jew forma. Imma naħseb jiena persuni b'nuqqas intellettwali u anki fuq l-ispettru tal-awtiżmu forsi u anki jista' jkun li jkollhom multiple disabilities bħal nuqqas intellettwali u mental health issues eċċetera, sfortunatament huma f'iżjed qagħda li jiġu abbużati. Abbużati finanzjarjament jiġifieri. Jackie, min-naħa tiegħek, issa kif qed inti Mater Dei taħdmu minn tfal sagbar. Imma ejja nitkellmu fuq l-anzjani, mhm. għax sfortunatament huma forsi wieħed mill-gruppi tas soċjetà li nistaw insejħulhom ċertu każi vulnerabbli sewwa. Sa fil-każ tal-anzjani, meta ngħidu l-anzjani, fejn taraw l-iktar abbuż finanzjarju? F'liema kundizzjoni ġiri meta ngħidu ehm, physical impairment, meta taraħ l-iktar? Ifimni, kif semma tajjeb Oliver, naħseb meta jkun hemm limitazzjonijiet intellettwali li forsi anzjan għandu bidu ta' dimensja jew inkella ġi diagnosed bid-dimensja allura sfortunatament għandu dak it-timbru Xi kultant tkun anki l-ewwel nota li jkun hemm minn tal-emerġenza li l-persuna huwa known case ta' dimensja. Għal dak it-titlu qisu jibqa' jġorru miegħu tul l-admission li jkun fl-isptar. Mingħajr ma trid meta tħares lejn in-noti inti ħa tara dak it-timbru li l-persuna għandu d-dimensja. Allura minnek mill-ewwel ħa ssaqsi imma allura nista' noqgħod fuq dak li ħa jgħidli Jew le.
jew le.
Jekk ħa nitolbu jiffirmali karta, qed nitkellem fil-maskil ikollna femminil ukoll ta' ġifieri Eżattament, jkollna non-binary jkollna minn kollox. Jiġifieri imma l-maġġoranza jkunu rġiel Alright.
Allura iktar faċli nirreferi. Nirreferi għal raġel.
Iva. Ma rridx niddiskrimina.
Iġifiri, ikonna situazzjonijiet fejn għajdu jekk jena ħan biex nofri servizzi lil dil persuna ħajkun kapaċi jgħidli eħe ta' daw bizzejiet jew jekk ħan itolbu firma dik il-filma valida jew le. Iġifiri, l-aspett intellettwali eħe iħollu jorbot ħafna, però hemm ukoll l-element ta' physical disability, ġifieri jekk anzjan għalkemm mentalment għadu tajjeb imma bed bound, ma jistax joħroġ irid bilfors iserraħ minn ħaddieħor biex jagħmel ċertu qadi, biex iħallas ċertu kontijiet u għandu bżonn lil xi ħaddieħor. Hemmhekk ninnutaw li jkun hemm forsi min jista' jabbuża jew japprofitta minn dik il-fiduċja. Finanzjarjament jiġifieri? Iva, iva.
All right.
Em, u korreġuni jekk qed niżbalja sewwa. Ġieli jkun hemm każijiet li pereżempju persuna ġifieri sija jekk hija persuna b'diżabilità jew hija anzjana. Pereżempju ħana- ħanagħti eżempju għax ġiġa moħħi morru għand it-tabib. rajt imorru ma' xi ħadd ta' fiduċja tagħhom, it-tabib qed jipprova jkellem lill-persuna, ġifieri lill-persuna b'diżabilità jew l-anzjana. U jkollhom hemm dawn il-membri tal-familja li jaqbżu fuqhom u ma jtuhomx ċans jitkellmu. Jew tkun anke forsi ġieli l-każ li tkun viċi versa, ġifieri li l-professjonist hemm hemm il-persuna, hemm il-persuna tal-fiduċja u jirreferi għall-persuna tal-fiduċja mhux għall-klijent tiegħu da. Din taffetwa l-autonomija tal-bniedem u xek. U daw it-tip ta' interventi jistaw ukoll jisiru f'każ ta' fejn jitlu flus.
Aħna Aħna l-professjonisti tagħna żgur jaħdmu flimkien anki ma' mat-tim li taħdem miegħu Jackie, jiġifieri u naraw għalkemm qed ngħidu anzjani u persuni b'diżabilità, ħafna mid-drabi jkollna klijenti li huma l-istess, komuni. U x'irrid ngħidu hawnhekk, jiġifieri inti l-vulnerabilità tinħoloq għax kif għedt qabel jiena is-soċjetà tħares b'ċertu mod lejn il-persuni u forsi biex nuża l-eżempju li qed tagħmel inti, qed tuża inti, il-persuni jiġi objectified, jiġifieri nħarsu lejh bħala oġġett, allura nitkellmu fuqu jew inkella nitkellmu on behalf of. Mhux nippruvaw nifhmu x'irid il-persuna jew x'qed iħoss u. Ġieli tiġri fil-ward rounds pereżempju, il-konsulenti jitkellmu bejniethom mat-tobba juniors tagħhom, mal-physios, mal-OTs u huma jindirizzawx lill-pazjent xi kultant. Għax forsi jkollhom dik il-label li jisma' mhux ħa jifhem jew ħa jinsa jew taf int, jiġifieri. U fejn fejn jidħlu flus, jiġifieri pereżempju jien ngħidu pereżempju tmur il-bank, tafu f'każijiet jiġifieri jiġru dawn il-każijiet li pereżempju jmorru l-bank u m'għandhomx awtonomi ma jiddeċidux għalihom jew inkella jkunu qed jagħmlu xi deċiżjonijiet finanzjarji u l-persuni li jkunu magħhom, persuni ta' fiduċja, persuni ta' familja, jiddeċidu għalihom jew jimbuttawhom biex jagħmlu forsi xi ħaġa li mhumiex komdi biha. Ifhimni, aħna mill-isptar ovvjament ma nkunux magħhom f'dawn l-okkażjonijiet imma meta tibda tagħmel l-assessment tal-każ u tas-sitwazzjoni u forsi anki titkellem mal-familjari, ġieli l-anzjani stess jgħidulek isma' ħi tkellem mat-tifla xi toħodli ħsieb. U nibda ngħid imma sinjura inti għandek kull dritt tkun taf. Eżattament. X'qed isir bil-pensjoni tiegħek, imma hi toħodli ħsieb. Qisu xi kultant inħoss li hemm dak l-obbligu li saħħa dil-persuna qed taqdini mela rrid bilfors qisni intiha karta bjanka intiha l-fiduċja kollha tiegħi u qisni nkun qed niddiżirrispetta jekk nieħu deċiżjoni finanzjarja li għal nifsi. Jew nurija li jisma' jien irid inkun naf x'inhu jiġri. Jiġifieri niltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn xi ħadd sfortunatament jagħti l-kard u l-pin. Dika problema kbira.
Inti x'garanzija għandek li meta jien mort nagħmillek ix-xirja ma xtrajt xi affarijiet għalija, użajt il-kard tiegħek, jien nista' ntik l-irċevuta tal-affarijiet tiegħek imma jekk inti ma tafx u jien il-persuna ta' fiduċja tiegħek mhux qed nurik l-istatement imbagħad li pereżempju nġibdu daqshekk jew fadal daqshekk, inti kif ħa tkun taf?
U probabbli int ħa tħossok skomda li tgħidli saħħa mort tixtrili u taqdini jekk mhux imbagħad ittini xi ħaġa ekstra tal-li qdejtek. Din nafuha ħafna drabi anke meta jkun hemm abbuż jibżgħu jirrapportaw għax jibżgħu mir-riperkussjonijiet jekk jirrapportaw, ġifieri jew jew għax jibżgħu minn ġlied fil-familja, jew jibżgħu li dil-persuna qed tieħu ħsiebhom ma tibqax tieħu ħsiebhom, ġifieri eħe nafu li. Kumpless hu ħafna. Kumpless, kumpless, huwa suġġett kumpless minn naħa tad-diżabbiltà, Olivej. jiġru dawn l-affarijiet fejn l-awtonomija fejn jidħlu l-finanzi tibda. Sfortunatament hemm jiġru. Jiġifieri anki inti semmejt il-bank, jiġifieri l-bank mhux dejjem jagħmilha faċli għal persuna b'diżabilità b'nuqqas intellettwali eżempju li jkollha kont f'isimha minħabba hemm nuqqas ta' għarfien u nuqqas ta' understanding x'inhu kont tal-bank, x'inhuma l-flus, x'inhuma l-kwantità tal-flus, jiġifieri l-financial literacy ċertu persuni b'diżabilità, b'nuqqas intellettwali m'għandhomx, jiġifieri. U ġieli wkoll tiġri anki minn ċertu professjonisti għax jibżgħu għall-persuna. u jgħidu imma għandha dik il-flus f'idejha u ħa tispiċċa tonfoqhom ħażin. Flok naħdmu b'mod ieħor u naraw kif tista' tagħmel money management, tista' tifhem il-kwantità tal-flus, eċċetera eċċetera. Aħna bħala soċjetà forsi rridu naqsmuha bejn tnejn, hemm min jabbuża u mbagħad hemm min jippatronizza. U l-patronisation mingħajr ma trid toħloq ukoll qisu nuqqas ta' awtonomija għall-individwu. Imma ħalliha li tkun qed issir għal ġid tal-individwu, però fejn jidħol l-abbużi sfortunatament issib, jiġifieri aħna mhix l-ewwel darba membri tal-familji tal-familja tagħhom ikunu qed joħdulhom il-fondi tagħhom jew anki l-allowances tad-diżabilità tagħhom ikunu qed joħduhom ma jintużawx għal persuna b'diżabilità. Il-assi tagħhom jien naf ikunu jgħixu mal-ġenituri, ġew nieqsin il-ġenituri, jispiċċaw mal-aħwa u l-aħwa jaraw kif se jeħilsu mill-persuna biex jieħdu l-assi, il-proprjetà, eċċetera. Ġieli jkollna familji li jirrapurtaw lill-membri tal-familja stess u b'hekk insiru nafu b'dawn il-każijiet, jiġifieri għax Il-persuna b'diżabilità kif għedtu intom tajjeb ħafna, ħafna drabi mhix se jirrapportaw sewwa. Ehm, u abbużi oħrajn, jiġifieri eżempju eh, niftakar każ partikolari ta', ta persuna li kienu morru jqogħdu jbiħħulu tiftakruhom qabel kienu jiġu daw tat-telefonija u Yes, tal-mobiles u mhm, jqogħdu mhm. jbiħħulek il-kuntratti. Ekku. U kienu qabdu miegħu biħulu l-kuntratt u dan darba minnhom eh, qed nitkellem miegħu jiena persuna b'nuqqas intellettwali. U ninduna li għandu xi għaxar sim cards, għaxar kuntratti. Jiġifieri dak abbuż fil-qabbalija, abbuż fuq il-xismu tiegħu, ġifieri da mhm. kienet iħallas għaxar kuntratti fix-xahar. Daw affarijiet li sfortunatament isiru u naħseb li kbar mod li nistaw niprevenuhom huwa billi noħolqu iżjed għarfien dwar financial literacy anke ma daw il-persuni. Mhm. Eh, u naħseb l-istess jott anka għall-anzjani, ġekki ġiviri kunem. Ma nafx korreġuni ġan forsi jekk qed nisbalja, ejja nsemmu djar residenzjali. Mhm. Jew iriduhom jidħlu biex kif qal tajjeb Oliver jihdulhom lassi, jew Ma jridhomx.
Ma jridhomx jitlu biex joqgħodhom il-pensjoni. Naqblu, jew mm. fil-każ ta' Tista' ssir, jiġifieri tista' ssir li mm. tħallihom jitlu ġol xismu għax inti ma tkunx qed tagħti l-pensjoni kollha f'każijiet ta' persuni b'diżabilità. Hemm min iżomm 40% tal-pensjoni mm. jew 50% tal-pensjoni, aw tal-allowance, sorry. Jiġifieri f'dak il-każ mela inti Għan uża l-kelma bl-għan li ħlist mill-persuna għax telaqlek mill-proprjetà. U xorta ttieħu l-40%. U xorta ttieħu l-40 fil-mija. Jiġifieri għalhekk naħseb bħala istituzzjonijiet, entitajiet, awtoritajiet, irridu naraw li dawk il-flus li mhux qed tieħu l-entità, mhux qed tieħu l-istituzzjoni, joħduhom il-persuni b'diżabilità u jużawhom għall-kwalità tal-ħajja tagħhom. Jiġifieri mhux tara każijiet ġieli tal-biki li lanqas ikollhom eżempju biex jixtru żarbun jew biex jixtru xi ħaġa tal-ħwejjeġ jew biex ibiddlu jinnaf nuċċali jew ġdaw affarijiet li rajnihom fil-passat u naħseb jiena s-safeguarding irid isir f'dak il-każ mill-istituzzjonijiet mhux għax naqbel mal-istituzzjonijiet għax jiena persuna li nitkellem ħafna fuq id-deinstitutionalization imma għandna numru kbir ta' persuni b'diżabilità jgħixu f'istituzzjonijiet u rridu naraw li dawk in-nies igawdu l-frott tagħhom u l-frott tagħhom hemm minnhom jaħdem hemm min jaħdem u jew kella l-allowance ta' disabilità xi gvern mhm. fl-aħħar mill-aħħar ikun ehm, ħoloq daw il-benefiċċji għal persuna b'diżabilità. Mhux hekk mhux għal xalta madwar. Għal pensjoni, u ġifieri jekk aħna fil-kastana jidħlu direttament mill-isptar jittieħdu 80% midħul kollu Mux mill-pensjoni biss, iva ġifiri jek għandek ġifiri jek kirijiet, jek għandek xie bonds, jek għandek xie investimenti, jek għandek xie flus marbutin li għandu dritt li jenqata b'mod automatiku hija l-pensjoni, għax dik toħroġ direttament mill-Ministeru, ġifiri dik jista' jkun hemm iktar kontroll, però obbligati li jiddikjaraw.
Jiddikjaraw u jekk hemm xi differenza jridu jħallsu differenza. Issa dik fejn neħlu. Għax jekk inti għandek persuna vulnerabbli u m'għadhiex m'għadx għandha aċċess għall-finanzji tagħha, pereżempju. Kif ħa tkun taf u kif ħa tiddikjara? Le, u jekk m'għadx ħa jkun hemm xi ħadd li jerfa' dik ir-responsabilità li jien ħa nħallas id-differenza, pereżempju, ġieli neħlu li ma jaċċettawx li jistennew mill-isptar, pereżempju. Jiġifieri mbagħad neħlu li għalkemm forsi jkun hemm qraba u jkun hemm nies li on paper huma l-qraba u n-next of kin, imma mbagħad ma jkollhomx la prokura, ma jkollhomx guardianship, ma jkunux il-kuraturi, ġifiri m'għandhom xorta dritt u l-jett li jagħmlu ċertu affarijiet fisem il-persuna. Ġifiri, jisna neħlu minn ħafna bnadi wkoll u l-bżonn tal-individwu tkun li pereżempju jidħol f'home. Mhux qed ngħid għal dawk li m'għandhomx bżonn il-home, għax aħna mill-isptar jew inti eliġibbli jew le. Jekk m'intix eliġibbli, trid tmur lura d-dar bis-servizzi bl-għajnuniet. Il-problema tkun meta inti jkollok il xi ħadd li m'għadux f'pożizzjoni li jista' jmur lura d-dar. Għax sar ta' periklu għalih jew għal ħaddieħor. Eżatt, u l-bżonn huwa li jidħol f'dar tal-anzjani. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd li xorta lest li jagħti s-sapport lil dik il-persuna, xorta ħa tinspiċċa persuna vulnerabbli abbandunata ġo dar tal-anzjani.
U meta pereżempju ngħidu abbużi bħalma semmejt qabel, ikun hemm ikun hemm l-abbuż ġifieri ta' dak li jibqa' mill-pensjoni naqblu, mentri dak li jibqa' mill-pensjoni ġo ċertu ħoms tal-anzjani, djar tal-anzjani ġifieri jkollhom bżonnhom. Mhux hekk.
L-ewwel anke għal affarijiet ta' pjaċir ġifieri jkollhom ħruġ u hekk. Ġieli ma jkollhomx biex jagħmlu ċertu affarijiet l-anzjani ma daw qatt baqalhom il-pensjoni fejn imorru. U każijiet illi forsi kif sab ma' Oliver u he was very blunt, daħluhom ġohom u għarret, imma jkun hawn min ma jridx biex jibqa' jieħu iċ-ċekk sħiħ mentri l-anzjan għal ġid tiegħu huwa Tajjeb biex għajt ma każ vera taqsim il-qalb, ġifiri familja li għadhom pjuttost żgħar, ġifiri t-tifel ta' dal-anzjan għadu żgħir u għadu qed irabbi l-familja tiegħu hu stess. Ma sfortunatament għadda minn diffikultajiet finanzjarji u m'għandux dħul tiegħu u qed juża l-pensjoni tal-anzjan biex jgħajjax il-familja tiegħu għad-detriment li lanqas servizzi li jirrikjedu xi ħaġa żgħira ta' kontribut mill-pensjoni ma jrid japplika għaliha u l-anzjan qiegħed fi stat li ma jistax jiddeċiedi għalih innifsu. Jiġifieri għamilni ilu ċar għal dil-persuna isma' dak abbuż ma tistax tuża l-pensjoni tal-papà għalik.
Mhux l-anzjan jiġi jgħedder merxi. Ħeqq, imma dik hi mbagħad, jiġifieri hemm limit ukoll l-istituzzjonijiet x'jistgħu jagħmlu. Jiġifieri għalkemm naqbel miegħek li hija l-responsabbiltà tagħna imma jekk aħna wkoll ikollna bżonn lil xi ħadd li ħa jagħmel tajjeb għal dak li jkun, speċjalment jekk l-anzjan jew l-anzjana issa m'għadhomx kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet huma, dik hija għafsa ta' qalb imma u ġieħ ta' ras kbira wkoll. Jiġifieri imma eħe biex ngħid li semmejt inti konna sitwazzjonijiet fejn Eh, isma', għax dik id-dar użufrutt għandha ta' dik kienet ta' tagħna tal-aħwa. Eh, Ħa tidħol f'home għax hi qed iżżomm milli nbigħu, pereżempju. But yet again, jekk hi issa ma tistax tagħti l-kunsens, Ċata. kif ħa tbigħu? U ħafna, ħafna mid-drabi dak l-argument aħna nsibuh iżjed sottili in the sense li mhux ikunu daqshekk direct li jridu jdaħħlu l-persuna ġo residenza. Jitfgħu aktar bil-pulit ngħidu aħna. Jiena nweġġa' ħafna meta nara persuni b'diżabilità b'nuqqas intellettwali ħafna minnhom li kapaċi jgħixu fis-soċjetà u jaħasra jekk ommhom ħallitilhom id-dar anki aħna nagħtu s-sapport biex ikollha personal assistant u nibqgħu nsegwuha jekk ikollha bżonn ħaddiem soċjali eċċetera. Isna nibnulha struttura. Imma għax il-familja tagħha, l-intenzjoni tagħha, tagħhom hija li jridu jaqlgħuha minn hemmhekk, jużaw kull skuża li di mhix kapaċi tgħix waħidha, li jaħasra qiegħda tbati waħidha u qiegħda mdejqa. Mentri l-isbaħ ħaġa, dawn ħafna minnhom anki ħbieb ikollhom, jiġifieri jekk għandek persuna b'diżabilità, Qed tgħix waħidha, ġiet nieqs il-parents, għandha l-PA, il-personal assistant, u forsi tixtieq iddaħħal persuna ħabibha tagħha li ħafna mid-drabi they have similar kind of friends, jiġifieri jkollhom persuna b'nuqqas intellettwali ieħor. Għalfejn ma nagħtux dawk l-opportunitajiet. Irrid insemmi affarijiet pożittivi, imma ġieli jiġu parents, li għadhom ħajjin u li għadhom f'saħħithom, li diġà qed jaħdmu jaħsbu għal uliedhom li għandhom diżabilità, li jsaqsuna x'ħa nagħmlu biex aħna kif niġu nieqsin aħna, id-dar tagħhom ħa tibqa' tagħhom u jkollhom is-sapport. U dawk huma li jtuk il-kuraġġ.
Dawk il-parents li qed jaħsbu ħafna iżjed fil-futur biex jipproteġu lil uliedhom anki fi framework legali li jilqagħlhom għall-bżonnijiet tagħhom għal għada pitgħada, biex jispiċċaw uliedhom telqu għax il-ġenituri ħafna mid-drabi dejjem. Mhux hekk.
L-ewwel u qabel kollox, fil-fatt għalhekk nisimgħuha nixxukjaw ruħna meta jkun hemm ġenituri jgħidu nippreferi li l-uliedna jmutu qabilna. Għax huma jkunu jridu jserrħu moħħhom li uliedhom. Domenica, Dik kienet mistoqsija li kont ħa nsaqsilkom għax hija xi ħaġa li intkom għandkom in common għax jiena qed nipprova nimmaġina. Mela qed nimmaġina mill-aspett ta' Jackie here li għandha anzjana u ġiet qalulha isma' qed f'dan punt fl-istat tiegħek għandek bżonn tidħol ġo dar tal-anzjani. Imma jiena għandi tifel jew tifla b'diżabbiltà. X'ħa nagħmel? Ikollna ħafna każijiet hekk aħna. Unfortunately.
Jaħsbu ħafna fiha xa min ngħiduha kif inhi u lidek li jkunu kollhom saqaf fuq rashom, jkollhom ikel fil-platt u xek, ġifieri hemm dak l-aspett. U l-għar naħseb meta ma jkunx hemm ħadd ieħor fuq min jistgħu jduru. għax biex inkunu pożittivi. Hemm familjari mbagħad li oh, jagħmlu hemm miżjed, hemm miżjed familjari li jiġġieldu għal li Nifukaw fuq il-minoranza għal grazzja talla, mhux il-maġġoranza. Però l-topic huwa dak qed nifukaw fuq. Mhux hekk, mhux hekk. Però mbagħad issib l-estrem liħor li jkunu eżawsti, jkunu pruvaw minn kollu xi jibqgħu jiġġieldu biex le jiena rrid immur id-dar, ħaneqpa niħuħsib il-familja, ħaneqpa niħuħsib il-kulħadd li jiena l-anma mirrida d-dar, ehm, iġifieri insibu l-estremitajiet kollha. Ġifieri, jiena ħa nitkellem fuqi, jiena persuna li taħdem u persuna li ħa nibqa' naħdem u għamin ġenituri għandi wkoll u xi darba ħaj jixjieħu wkoll. Ir-realtà hija iva nixtieq inżommhom id-dar imma f'ċertu każijiet ma tkunx vijabbli għax illum il-ħajja kif saret, ix-xogħol, in-nisa, ħafna minn nisa saru jaħdmu, l-irġiel jaħdmu, tfal, ġiri, ġiri, xi kultant tipprova iżżomm dik il-persuna li tħobb id-dar u żomm indipendenti u tgħix miegħek, imma fil-verità xi kultant. Mhux dejjem tkun ix-xewqa tagħhom ta' ġifieri jien nieħu mill-ġenituri tiegħi issa l-mommy tiegħi m'għadhiex magħna, imma Mhux se tgħidilha kont tiġi toqgħod għandek, għax tħossha ta' pis. Ekku. U di ħafna iva. mill-ġenituri hekk, niftakar in-nanna l-istess kien iħossha ta' pis tgħix għand għand il- Għand xi ħadd, mammi ekku. eżempju. Eri, naħseb jiena l-awtonomija hija l-iżjed ħaġa importanti għal kulħadd, għal kull Iva. wieħed u waħda minna. Jiena naħseb in-nuqqas ta' awtonomija jiftaħ it-triq għall-abbuż finanzjarju wkoll għax jekk inti tibda kull meta xi ħadd qed ikellem il-persuna ħa nsejħulha vulnerabbli, il-persuna l-oħra taqbeż, taqbeż fuqha, naqra naqra naqra naqra qed titlef il-vuċi tagħha. Il-vuċi tagħha, ġifieri id-dritt tagħha ngħiduha kif inhi. U għalhekk ikollok għid lilhom Eżattament.
Għid lilhom, skont x'jiddeċidu huma nagħmel jien. Jitilfu l-kontroll fuq kollox imma anke fuq il-finanzi tagħhom għax jidraw jgħidu le kellem lilhom jew isma' pereżempju jiena noqgħod mat-tifel jew mat-tifla aħjar titkellmu magħhom ta' anke fejn jitlu flus. Jiġifieri jibdew bin-nuqqas ta' awtonomija jibdew ukoll forsi sottilment mhm. jiġu abbużati finanzjarjament u jista' jkun li l-abbuż finanzjarju u korreġuni jekk qed nisbal jista' jkun ukoll li ma jkunx intenzjonali. Kif semma wkoll tipprova tipproteġihom imma fl-istess ħin inti xorta qed tiħdilhom l-awtonomija tagħhom. Mhm. Jiġri hija daqsxejn u daqsxejn ta' suġġett kumpless għax jekk inti għad għandek ġenituri jew tfal b'diżabbiltà li teknikament għadhom jistgħu jiddeċiedu għalihom innifishom imma inti qed tarahom illi bdew jagħmlu deċiżjonijiet ħżiena u inti qed tipprova tgħinhom u qed tipprova tnaqqas ir-riskju li dawn jaħlu flushom, jitilfu flushom, mhux flushom biss, proprjetajiet kollox, jista' jkun li dan tirristrinġi, tirristrinġi, imbagħad inti awtomatikament tieħu kontroll. Mhux hekk.
Tagħmilha b'intenzjoni tajba ma Eżattament, eżattament. Il-persuna.
Ekku. Inti għandek għandek ukoll eh, nies, grupp ta' nies li sfortunatament fil-ħajja esperjenzaw eh, bubble u jkollhom potenzjal finanzjarju li jesperjenzaw xi ħaġa ħafna isbaħ. Imma għax il-familja tkun żammithom f'dik il-bubble, għax ħafna mid-drabi naħsbu li biżżejjed li jkollhom x'jieklu, biżżejjed ikollhom fejn jorqdu, ma jkunu qatt esperjenzaw l-oħra. Imma huma stess ġew confined għal dik l-idea ta' ħajja li jgħixu. U għalhekk jispiċċaw jgħidulek ħalli f'idej l-aħwa jew il-guardian jew il Jagħtu r-riegni.
Għax huma komdi kif qegħdin mhm.
u qatt ma raw x'jistgħu Eżattament, that's all they know. Għax imbagħad inti meta tibda dabħanna u meta nibda nesperjenza u s-safar. Nesperjenzaw li morna nixxu l-ħwejjeġ, li xrajna xi ħaġa li nħudu pjaċir nagħmlu. Imbagħad inti li għandek l-għażla.
Ħatibda ħatibda tgħid mela dal-ammont ta' flus li għandi dan ix-xahar mhix qed ingawdi jiena ma tibda tirrealizzax vulnerabbli kemm vulnerabbli. Meta tara xejn barru.
Il-ħajja bat u din nesperjenzaw aħna ġifieri rajna nies li
nafuhom b'xejn, illum qed iduqu l-ħajja xi jsiefru u jkollhom esperjenzi oħrajn, and when they look back jgħidu qed ngħix ħajja ta' kwalità iżjed. U bħal dawn, sfortunatament għandek nies li għad għandhom dak il-ħajt li mhux qed jaraw x'hemm warajh.

tissuspetta li qed tiġi abbużata finanzjarjament jew tixtieq tiċċekkja x'inhu abbuż finanzjarju, jew inkella għandek xi terza persuna li qed tissuspetta li hemm xi individwu vulnerabbli qed jiġi abbużat finanzjarjament. Tistgħu tgħidulna jew forsi tuna xi telephone numbers fejn jistgħu jikkuntattjaw? Aħna min-naħa tagħna normalment niddiriġuhom biex l-ewwel jibdew b'rapport, rapport mal-pulizija. All right. Ehm, Issa jekk ma jkunx hemm provi dik ħaġa oħra, imma jridu jibdew b'rapport il-pulizija u mbagħad jigwidawhom anki x'sapport jista' jkollhom u forsi jieħdu parir legali u jmexxuhom huma. Hemm ukoll il- il- support line, il-179 li huwa n-national support line li anki hemmhekk wieħed jista' jċempel u forsi anki jiftaħ qalbu jiġi indirizzat servizzi li jkun jista' jagħmel kuntatt magħhom. All right, u minna.
Jien li nista' nkompli ma' Jackie għax aħna we are sister entities allura naħdmu flimkien. Ġieli 179 ġieli rreferew każijiet għandna. Naqbel ħafna ma' Jackie, aħna dejjem niggwidawhom biex jagħmlu rapport kemm jekk tkun il-persuna li tinduna li qed tiġi abbużata u kemm jekk ikun xi ħadd ieħor li jirrapporta li persuna qed tiġi abbużata. Min-naħa tagħna jistgħu jċemplu wkoll il-one five three five fejn hemmhekk ikunu jistgħu jitkellmu ma' uffiċjali tagħna u anki ma' ħaddiema soċjali. Jiġifieri hemm persuni li nkunu qed insegwu Ehm, diġà, ġifieri, u forsi ma nkollniex għarfien dwar dak kollu li qed jiġri hemm barra għax eh, ħaddiema soċjali ma tkunx qed tgħix mal-individwu Dak għalkemm tkun huwa qed xogħol. tiffollow jagas. Ehm, imma hemmhekk inkunu nistgħu nieħdu insight u anki nikkollaboraw ma' entitajiet oħra biex ehm, eh, Tipprovdu niġlu fil-każ. tipprovdu s-sapport neċessarju. Hekk hu. Mela, domanda għat-tnejn. X'jista' jagħmel individwu biex forsi jilqa' minn dawn il-każijiet ta' abbuż finanzjarju?
Fidejk. Ladies first. Oh, mela.
Aħna fil-każ tagħna meta ġieli niltaqa' ma' sitwazzjonijiet ta' anzjani li forsi jkunu għadhom fil-bidu tad-dimensja u jsemmuli ara kont ħa nagħmel il-prokura mat-tifel, pereżempju. Ħafna drabi nigwidhom biex dik il-prokura jagħmluha enduring. biex jekk għada pitgħada l-anzjan id-dimensja tiggrava, jinqala' xi ħaġa li ma jibqax jista' jieħu d-deċiżjonijiet hu, dik il-prokura tibqa' valida. U jiena ngħidilhom jekk inti għandek fiduċja għamja f'dal-persuna bħalissa li moħħok huwa tajjeb, taħseb li jekk moħħok ma jibqax tajjeb ħajkun jista' jgħinek xorta u ħajamillek fl-aħjar interess tiegħek u allura ninkuraġġihom biex la jkunu ħejħdu x-xogħol tipo jagħmluha mill-ewwel li tkun enduring il-power of attorney. Qarajtu min-naħa tagħkom Oliver? Aħna normalment niggwidaw il-persuna l-familjari ħafna midrabi xek qed nitkellmu fuq persuni b'naqas intellettwali jew li nkella oħra li kellhom eh, acquired disabilities naf xi accident jew xi stroke. li jispiċċaw jitilfu l-mental capacity tagħhom biex jieħdu deċiżjoni, niggwidawhom għall-guardianship. Anki għal servizzi tagħna, ġifieri aħna we make sure li meta eżempju nagħtu fondi, għax aħna nagħtu l-fondi eżempju biex wieħed iġib assistent personali, u dawk huma fondi naqra sostanzjali, hemmhekk nitolbu li jkun hemm guardianship għall-fatt li one inkunu irridu naċċertaw irwieħna li dak il-service level agreement li jiġi ffirmat ikun mifhum u li l-flus qed jintużaw b'mod tajjeb. Issa ħaġa oħra li tajjeb li nsemmu hija li fix-xhur li ġejjin jew fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern fl-aħħar xhur kien qed jaħdem fuq liġi tal-personal autonomy. li u support il-decision making. Li ġifiri li l-persuna b'disabilità mhux naqtawlu kompletament li jieħu deċiżjoni, ġifiri rridu nejnu l-persuni biex jieħdu deċiżjonijiet minn persuna tal-fiduċja tagħhom. U ġieli anke tkellimna fuq il-kunċett ta' state guardians, eżempju. Ġifiri, hemm x'isir biex noħolqu safeguards għall-persuni li hekk imsejħin vulnerabbli u jekk noħolquhom dawn is-safeguards ħa nkunu qed naħseb jiena ntejbu s-sitwazzjoni milli ma nħalluhomx ikunu vulnerabbli għax fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jieħu pjaċir ikun vulnerabbli jew iħossu vulnerabbli. Hekk huwa.
Nirringrazzjakom Jackie u Oliver tal-li kontu magħna. Il- Fl-episodju li jmiss ħa niddiskutu l-enduring power of attorney u l-guardianship. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom. Thank you. Grazzi. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.